Bdew meta kienu żgħażagħ fl-Isla.
Tkun mis-sawt tara l-passjoni li għandhom għan-nies għall-mużika.
U kienu jiltaqgħu f'kamra żejra. Kienu idoqqu eh, Old Prison Street. Fi żmien xejn faċli. Kien diffiċli ħafna biex taqbad art. Band Maltija.
Ma jaqtawx qalbhom. Kuljum bis-Sibt u bil-Ħadd rehearsals biss. Mbagħad kien jiġi ma kien jgħidna għandna gig pereżempju jtina data. U jikbru. Ma sibx kien hawn band dam over 25 years. Baqgħet iela mix-xejn Għax litteralment mix-xejn. Sakemm isiru l-aktar band popolari f'Malta.
Ħudu buzz illejla u qabżu magħna.
All the best. Sija ħa nieħdu buzz.
Il-Winter Moves. Thank you!

Fuq il-Fosos tal-Furjana, il-post fejn isiru kunċerti kbar ta' artisti internazzjonali. Għall-ewwel darba, kunċert ta' band Maltija fuq il-Fosos. Kunċert tal-Wintermute. Kellhom biża' kbira li l-Fosos mhux se jimlew. Konna għamilna ġimgħat Ngħaddu minn hemm jien u Ivan u konna ngħidlu wieqf kif se nimlewha. Band weħedha torganizza kunċert fil-Fosos kien riskju enormi għalihom. L-akbar pjazza f'Malta mhux faċli timliha, iżda xorta jsir minn kollox biex Jiġu kemm jiġu nies, fil-kunċert ma jkun jonqos xejn.
Emozzjoni kbira hawn. jagħmel make-up. Fil-fatt, vera nżommu sottili l-make-up fuqhom għax

Peress li jieħdu ħafna mill-mużika tal-Wintermoons, nemmen li kapaċi jgħinu lill-band li tagħmel dil-ħolma ssir realtà. L-ewwel darba li grupp Malti rnexxielu jiġbor daqshekk nies.
Is-soltu l-Maltin li jkunu hemm tarahom iwerżqu jgħajtu jaqbżu fuq dahar xulxin, Għal xi idolu tagħhom barrani. U qed jagħmlu hekk għal Malti bħalhom, tħossu kburi ferm. On drums, Mr. Karl Fleck! On keyboards, Etje Robinec u Bobby!
Malta Huwa sinifikattiv, naħseb qas futbol. On base, Joseph Rizzo Ħajta!
Olma, li ġejta.
On guitars, Sergeant!
il-Maltin juru li talent lokali u importanti. Hija ħaġa importanti ħafna. One big happy family! Illum hawnhekk hawn il-fuq minn 9000 ruħ li huwa rekord ieħor għal Ben Malti. Inkredibbli li hawn dan niskolla.
Is-supporting act tal-kunċert kien il-grupp Cruise. Vera warm, vera nice, iċapċpu magħna u naqbżu naqbżu magħna.
Din Deborah, il-mara ta' Ivan Grech, il-kantant tal-Wintermoods. Deborah hija wkoll il-manager tal-istess band. Hija segwit parti mill-kunċert tal-Fosos minn nofs il-pjazza. Tkun qed issegwi x-show minn f'nofs l-udjenza emozzjoni ta' barra minn hawn. I mean, tħossok parti mit-tim li tella dak ix-show, imma at the same time

Kien hemm nies li vera tieħu pjaċir l-emozzjoni li kien hemm. Minkejja t-tħejjijiet kollha, xi ħaġa dejjem irid jinqala'. Il-band kellhom eh, kellhom in-ear monitors. Għal xi raġuni hemmhekk ikunu qegħdin jisimgħu l-beat biex ikunu jistgħu jdoqqu d-diska. Ehm, Għal xi raġuni, daħal radio Taljan. Ivan beda jisma' lil xi ħadd ikanta Siamo la coppia più bella del mondo. Iżda dan ma kienx kollox. Dakinhar tal-kunċert tal-Fosos, il-band ħin minnhom sparixxew minn fuq il-palk. In-nies ħasbu li ħadu break, li ħadu break u issa jerġgħu jitilgħu. Imma minflok kellna B-stage, aħna ngħidulu B-stage, dan huwa palk żgħir F'nofs in-nies. Huma kellhom jinżlu minn fuq il-palk u jmorru għall-palk tal li qiegħed f'nofs in-nies. Problema hekk kienet li tant kien hemm nies li ma setawx oriġinarjament ħsibna li ħajaddu minn wara u jidħlu minn ġemp. Ma setawx kien hemm wisq nies. Allura kellhom jinżlu mill-palk Jgħaddu minn qudiem il-knisja ehm, ta' San Pupulju, daħlu fil-ġnien ta' wara u ħarġu minn wara. Sa frattant, Ivan, għamin u l-band kollha jiġru, għax ma tantx kien hemm ħin. Allura fil-li qed jiġru eh, madwar il-fosos, filli tela on stage, u Ivan qed jibda jkanta kulħadd trid jibda jdoq, ġifieri titkellem ma' Ivan jgħidlek kien bla nifs.
Le, kuntenti ħafna. Għajjejna wkoll. Kif rajt in-nies hekk ħadd gost Tillaħu kemm ġew nies jarawni illum.
Vera daqqejnek bil-qalb tajna kollox.
Issorprendejna ruħna l-crowd reġgħet attendit beħġara.
il-konsert wara kemm id-diski tagħna ma viċin in-nies. Emozjonat wis,
L-akbar kunċert. L-akbar kunċert fl-istorja ta' Winter Moods. Storja li bdiet fis-snin 80 fl-Isla. Fil-bidu ma kienx Ivan Grek il-kantant tal-band. L-ewwel kantant tal-Winter Moods kien Jesmond Attard.
Aħna mill-Isla kollha konna, konna ħbieb Dilettanti tal-mużika. Iktar li konna nisimaw nixxu d-diski, imorru għan xulxin, nisimaw d-diski. Għamma bdiet tikber il-ħajra li nitalmu ndoqqu strument. U bdejna morru għal-lezzjonijiet għand Willy Saliba, konna morru xajra ta' zabbar. U bdejna nirrehersjaw xrajna Dak iż-żmien mingħand Karabotti l-Belt konna xtrajna strumenti, konna ftit ġodda, ftit second hand. U l-ewwel li ma bdejna fis-salott tant ommi.
Bdejna eh, l-ewwel darba dak kienu ħajdoq u ġolazzjoni kattolka l-isla u ta' żgħażagħ li konna qegħdin ġol barni xorbu

fit-teknoloġija u dejjem bil-kotba jistudja. Ġifieri moħħu kien hemm, fim. Mbagħad armajna kamra, speċi ta' studio żgħir, kulħadd jirranġa, kulħadd jaħdem ġo fih. Iżda saħta li isla kienu jħobbu ma xraw band eh, tagħmel daqsxejn ħoss, fimt.
L-ewwel li ma kien jisimna Shades of Darkness konna ħadna sem f'Malta Sajf. Winter Moods naħseb illi ġew rizzo kien għażlu. Winter Moods oriġina li konna nintefu ġo ġo garax f'lejliet xitwin, nikbu l-mużika, bekk ġie l-isem, dak il-bordati xitwinek. Naħseb l-ewwel band li konna bir-roadies aħna. Kenna litteralment ħamsa min-nies imorru jarmaw l-apparat, un bat iġu l-band jamlu soundcheck u daqseg. Xun bat jena spiċċajt maħħom, ħabba raġunijiet ta' xogħol.
Wara Jesmond, il-kantant il-ġdid ta' Wintermut kien Ivan Grek, mill-Isla wkoll. Aħna eh, mrobbin flimkien erba' minna u konna nafu l-iskola flimkien, ġifieri na l-familja tagħna nafu ġifieri. Kienu ħames teħbib Jintaqgħu jdoqqu bin-natural tagħhom. Fil-bidu ta' band, mhux faċli ssib min qabdek iddoqq xi mkien. Isek trid tiżżattat jew titlob titkarrab biex ikollok daqsxejn ħin biex tesprimi jew turi daqsxejn it-talent tiegħek. Kien perjodu ikrah ħafna r-rock Malti. Kien perjodu fejn jien pereżempju qed immur kunċert ta' jien naf Nazret, pereżempju, U l-bands li hemm qabel Nazret, il-Maltin jajruhom biex jinżlu minn hemm ħalli jitilgħu Nazret. Ma kienux jeżistu sponsors dak iż-żmien tittara minn fi ħadd ikri jew saqsil tal-kultura jibatlek private għan-nies u tittara minn fejn ħaġġib l-affarijiet biex tixtrilhom anke jmorru ndoqqu, ħadd ma kien itik xejn qabel, tixtrilhom id-drinks l-band u l-ilma u Ma kien hemm xejn sponsors dak iż-żmien. Michael jiftakar wieħed mill-ewwel kunċerti, fir-Raffles Disco. Niftakar darba minnhom kien ġie Clyde Poole qalli nixtieq norganizza konsert. Clyde Poole, illum il-Ministru. U għennieh biex jorganizza konsert, dak iż-żmien kien għadu żgħir minn ħal-qormi. Ivan Grech ma jdumx wisq ma' Wintermoods. Tgħidilna li Josette Grech Hamilton. oħt Ivan stess. Meta kellu 16-il sena, kien mar l-Awstralja il għaliex ehm, kienu ġew ħut il-mami, għax il-mami tiegħi għandha ħafna ħuta jqogħdu l-Awstralja, u kienu ġew għal-holiday u għalula speċi isma ħantella u ħmana għalula speċi kollu esperjenza hemmhekk u jista' ukoll jaħdem bat jerġa' jirritorna Malta ma jkollu esperjenza uħdu ħsiebu.
Xintela Ivan Naħseb jiena ħadna eh, skors għax efhem, Ivan kien tajjeb, konna nafuh, kien tifel mill-Isla, wieħed minna, fimt.
Iżda wara Ivan, il-Winter Moods malajr isibu kantant ġdid. U l-kantant il-ġdid ta' Winter Moods ikun Mark Donahue. Kien sifer Ivan Kien telaq l-Awstralja u kienu ċemplu li d-dar, u nistgħu nġu nkellmuk niftakar kien ġew Rizzo u ħuħ, dak iż-żmien ħuħ Michael kien jimmeneġihom. U ġew id-dar, għallu li aħna tal-Winter Mus, dak iż-żmien kont naf minn huma bħala isem. Kenna following ma tantx kien hawn bħalu dak iż-żmien, eh, ġifieri il-following tal-isla u tal-kottonera kien qawwi daqs kemmu qawwi llum Ovvjament illum laħqu mhux għal kottonera biss, laħqu Malta u għawdex u l-immaġinazzjoni ta' Malta kollha, imma dak iż-żmien kellna following esaġerat. Dak iż-żmien ma kellna xejn. Dak iż-żmien ridna nsibu recording studio, rrid ikonna ftit flus imġemmajn U nirrekordjaw, ma kellniex ġifi dak il-PR li jeżisti tal-lum, imma meta rrekordjajnihom, jisna ħaqna d-dinja u kollox, kulħadd kien jifraħ dik in-naqra li kellu. Minkejja li rrekordjaw, mhux dejjem kien faċli li diska ta' band Maltija tindaqq fuq ir-radju. Jien kont nispjega lill-band stess kemm hu diffiċli biex preżentatur jaqbad diska ta' band Maltija u jdoqqa qabel U2, pereżempju, jien qed nagħmel programm rock. Mela tindoqq U2, Ehm, naf Led Zeppelin, Deep Purple, un bat għandoq diska Maltija. Jekk dik id-diska Maltija ħatkun ta' ehm, valur baxx immens, kwalità ta' recording baxx immens, ħat nistema kera. U mu ħadna minnhom ebda ġid u konni spjegalhom. Ma nistax ndoq dal-materjal għax mhuwiex materjal ta' kwalità ta' radju. Ħarsu ftit lejn dan ir-ritratt. Dan mhux xi ritratt minn photo session. Dan ir-ritratt ittieħed waqt tieġ. Da, flus ma kenniex. Allora ġew kollha black tie, bit-tax, u ħadna photo session fit-tix tiegħi.
Mark Doneo jiftakar xi gigs li kien kanta ma' Wintermoods. Il-grotta għawdex, konna minna u għetajab il-grotta għawdex. Jiena, il-Bob għaw Etienne u ieħor George il-Biżer ġab il-van fl-erba ta' filgħodu bejnieh tlieta min-nies. Suma qegħdin id-dar relax. Bir-rowdi su tlajna. Armajnilhom il-grotta ġew f'xi sija ta' wara nofsinhar huma eh, għamlu sound check xi l-erba' ċemplu li qalu li ġejjin in-nies għax konna minna tliet privates mill-isla. Tliet privates. Unżelt għalihom li bnadar tal-isla u xalata, eh, insomma. U ġo, uħadna pjaċir. L-Axis dak iż-żmir illum għadu jeżisti, konna erba' banet, dejjem konna wieħedna b'supporting act ma di tal-Axis. Żewġ banet konna aħna u l-brainstorm. Kenna xi ngħidu ma sar xejn. Ma nafx kien għala fuq il-ħin u għala xejn ta' panik. U ma konniex daqqajna l-unika darba. Jidher li kien hemm pika mhux ħażin bejn Wintermoods u Brainstorm. Il-Brainstorm ta' Mark Storm, mhux il-Brainstorm ta' Ġanni. U da Mark Storm, teenager, kien gustus u kien l-ewwel darba li kellna pin-up artist ta' Malta li tfajliet kellhom kalendarju b'wiċċu mal-gwarda robba tal-kamra tas-sodda da Mark Storm kien ħelu. Kien qisu Bon Jovi Meta kien għadu zaħir. Witchu kien jiġbed ħafna fans. Allora kien l-ewwel darba li jien personalment bdejt nisma' twerżiq ta' tfajli. Kif jitlaw.
Darba anke logħba futbol labu kontra xulxin. Winter Moods kontra Brainstorm. Intant, fost id-drummers li kellhom Winter Moods matul iż-żmien, hemm wieħed li nafuh fuq it-television. Ħarsu lejħsew. Għaraftuh lil Pierre Portelli? Iva, Pierre Portelli kien drummer ma' Wintermood. Fi żmien Mardoneo, Wintermood tiġihom iċ-ċans li jidru fuq ir-raj. Ir-raj kienu jorganizzaw kunċert fuq television kienu jistidnu banet mid-dinja kollha. U stidnu lilna. Aħna isna rbaħna miljon lira. Dak il-ħin heart attack tagħna, fis-sens ġifieri li se nagħmlu xi ħaġa kbira hekk, kienet il-ħolma tagħna. Waslet l-informazzjoni li mhux se jsir il-kunċett mid-Dipartiment għaw Malta, minn Dipartiment Governali għaw Malta, li mhux se jsir. U ħadni kbira. U għajna għaf depression zaħira. Ta' boys li konna għadna la mhux sa jsir mhux sa jsir. Bad luck, konna żvinturati. That August rajni fuq television, jien rajtu fuq television, dak kien jisir tard bil-lej minn nofs il-lej sa' tlieta per eżempju, u rajtu jisir live fuq television. Ovvjament ħatta kbira, u ma tatnajt li sabi għattilom, Fuq hekk iġġilidna. Kienet isa daħlet il-misħuta politika fin-nofs, għadna x'missu għalinna, taf kif la kellna l-kuntatti missu għalin nisma' m'għandniex flus biżejjed jew xi ħaġa. Dak iż-żmien kont tinbih id-dar jien biex imur u sħabi l-oħra kienu wkoll. Kont tinbih ruħi biex imur kieku qalulna m'għandniex fondi fuq hekk iġġilidna.
Matul iż-żmien kien hemm diversi membri li nbidlu fil-Wintermut. Minn fost dawk insemmu tnejn li għamlu żmien twil idoqqu mal-band. James Vella li kien id-drummer għal 15-il sena u Steve Caruana Smith, kitarrista u wieħed mill-fundaturi tal-band. U laqet insemmu l-fundaturi, fadal wieħed biss li kien idoq mill-bidu u għadu jdoq sallu. Joseph Rizzo, tal-Bejs. Kellu xi tliet snin kienu daħluh l-ewwel darba, tliet snin erba' snin Eh, kienu jagħmlu programma Malta biex imbagħad imorru Zekino Doro. U niftakar tant kien żer li biex ikanta eh, l-azzjoni kattolika kienu poġġulu kaxxa tal-luminata biex jitla biex jilħaq fuq il-ġismu. L-ewwel grupp favoriti u naħseb kienu l-Boon Town Reds.
Jiena dejjem fil-winter moods niftakru. Mbagħad kien waqaf sena meta iżżewġna, dik is-sena li żżewġna, u mbagħad reġa'.
Joseph għadu żgħir, eh? għadu żgħir mit-tul. U Joseph għadu żgħir, għandu 46, 40, xi 46. Ejja. Imma għadu żgħir, anki u Joseph Joseph Naħseb jien iżjed tassoċjah maż-żgħażagħ milli għadu żgħir f'qalbu, għadu żgħir f'moħħu. Iżjed tassoċjah maż-żgħażagħ milli miegħi biex nifhem ma' nies kbar.
Joseph il-Basis li huwa l-band, il-persuna li kien ifforma l-band, Naħseb huwa daqsxejn l-iktar wieħed hekk imqar. Dan huwa li jaqgħad il-winter ma kieku ma' Joseph ma kienx ikun hawn. Fil-mużika mqareb, eh, mhux fil-ħajja. Eh, Jien billi qed nixjieħ naqra qed neħu għalija. U għat jgħidu li mela għandek il-menopawza, jew. Jisu l-kultura tal-bendija li ek nis jinku ħafna. Minn wara l-kwinti dal-waqt se noħorġu f'nofs il-fosos. u nsegwu aktar siltiet mill-kunċert. Dalwaqt insiru nafu dwar il-ħbiberija bejn Wintermuth u John Lucas.
Ġejt lura Malta fit-2008, kelli ma ma edha tmus u waqt li kont hawn Malta, Skoprejt kemm hi massive il-band Wintermutes. I was like amazed that a band could have all this following. Ivan Greg Wintermutes. Iżda qabel niefqu, insegwu biss ftit mill-Malta Music Awards li rebħu l-Wintermutes.

tkompli dalwaqt. ...1993, Festival tal-Kanzunetta Maltija. John Lucas u Marita jkantaw Love We Share. Wieħed mill-backing vocals huwa Ivan Grech.
Kellna bżonn two backing vocalists, a female and a male. U Marita rrakkomandat lilu u xi ħadd ieħor kien irrakkomanda lil Marta Estanti. He's good. The boy's good. The boy is is much better than what you see that is so great.
Waqt il-kunċert tal-Fosos, Ivan ikanta diska ta' John Lucas. Diska tal-1970, Can't Afford to Lose.
Fis-sena l-oħra kont eh, diagnosed lung cancer U għatawli l-angi ġifiri. U eh, ma konx naf xajġri minni. Can't afford to lose you after all this time. Kien iċempilli u kien jgħid li ara I'm looking forward and you should. Konna mellu, yeah, yeah, maġu qalbi konna jgħid. Din mux ħassi. Coming closer to the time, we realized li ma konċ Ma kontx materjal li nista' nsifer jew li nista' anki mmur fuq stage probabbli f'wheelchair, mhux bil-wifqa nkanta. Il-ħolma ta' John ikanta ma' Ivan fuq il-Fosos ma sseħħx. Illejla kellu jkun guest magħna, nitolbu għalih biex ikun guest magħna darb'oħra. Minflok John, Jgħaddi messaġġ lill-folla b'filmat. Malta's biggest rock band. Bigger than U two locally. Thank you all. Can't afford to lose. Fuq il-fosos kellu jkanta Ivan waħdu. Ħa ngħidlek ħafna nies kantawha dik is-song. U mhux għax Ivan. He has the best interpretation of Can't afford to lose. U hekk qatt niġini qes jien. Dik is-song tista' tkun tiegħu. Għala la ċawsli eh, daħlila is-song fema minn kull kantuniera tas-sol tagħha. In a part of the song kisira ħafna ħjar mill-li namil tajin. Can't afford to lose you after all this time. Li ma ġara fuq il-fosos, John Lucas kien Malta, kien moment Mhux ħażin, u kanta ma' Ivan fil-kunċert li taw Ħal Għaxaq.
Hemmhekk naħseb kienet ħolma li seħħet għal Ivan. Thank you.
U flena niftakar fik Fuq il-fosos, Iva mhux diska ta' John Lucas biss ikanta mill-Imoġi. Fost ħafna diski bl-Ingliż, Ivan ikanta Xemx. Xemx minn sabiħa
lilek
Meta ikunu qegħdin jaħdmu fuq il-set list għax-show, Dejjem naraw kif nistgħu ndaħlu xi ħaġa, xi ħaġa differenti.
Jiena nieħu pjaċir, jiena I'm proud, per eżempju, meta nara nies jifirħu għal kanzunetta Maltija wkoll.
Hija xi ħaġa sabiħa li jkollok xi ħadd li jkun ħallina u l-memorja tiegħu għadha qed tiġi meqjusa importanti ħafna anke sal-lum.
Dix-xemx ta' Domnik hija tant tal-qalb Ivan illi wasal biex ukoll kanta flimkien mal-orkestra kbira waqt Rockestra f'Settembru ta' Aris.
Winter Moods grupp li ilu jdoqq għal aktar minn 25 sena. Fil-Bell ninsibu membru li għalkemm ma kienx idoqq minn dejjem, ilu mal-Wintermoos mill-bidu tagħhom. Etienne Robinic. Etienne huwa t-tieni wild tal-familja Robinic mill-Isla. Aħna konna isna il-lemin u x-xelluk, ix-xemx u l-qamar. Fejn ikun hemm wieħed ma jkunx hemm l-ieħor. Tant kien makakk illi kien il-praspuri kien idawwarhom biex nagħmilhom jien u hu kien jorok idejh u kont naqlagħ ħajr. Etienne minn dejjem kien iħobba l-mużika. Kienu ikun ħafna magħhom, però kien iktar bħala a technician. Imma kif minn technician qed jens spiċċa jdoq mal-band? Kien hemm eh, keyboardista Arthur Stanicic, li kien wieħed mill-fundaturi li kien telaq kien telaq mill-band jekk nisser żbal kien emigra l-Awstralja. Ħija li dejjem kien magħhom u ċekċek lem u ċekċek law daqsxejn fis-sound u jgħinhom lem u law. Kien isu wara daqsxejn xewqa. Jieħu paċenzja ħafna bina u taqbiżlu darba qisu darba f'xahar imma jkun qisu bil-menopawża ngħidu ma nafx kif tgħidilha. Għalkemm huwa bniedem ta' ftit kliem, eh, kelma waħda tfisser Bibja. Tejtu, tejtu, tejtu, tejtu, tejtu u tikkritikah u hekk. U mbagħad jgħidlek versi jew ġiex kelmiet U jalaqlek ħalqek itik knockout u għas tkun tafx se tirrispondi.
Minn dejjem konna fejn doqqu jiġu ħbieb, jiġu nies ġodda, nsiru ħbieb magħhom.
filli namlu kunċertu jkun hemm mitruħ Filli tara dawk in-nies kollha quddiemek hija esperjenza, hija feeling, emozzjoni li lanqas nista' nespremi. Aħna nies magħmulin li iktar ma jkun hemm nies jenġojjaw il-music tagħna, iktar ħa nagħtu show tajjeb żgur. X'inhu l-fan?
Il-fan huwa dak il-bniedem li anke jkollu ammirazzjoni lejk għal xi ħaġa li inti qed tagħmel u allura għal xi ħaġa li, Hu qed jieħu minn għandek.
In-nies ituna kuraġġ lilna. In-nies illum għandhom l-għażla. Again, having said, il-ġenerazzjoni żgħira llum iridu l-lokal, iridu jagħtu ċans il-lokal, taraf kwalunkwe qasam. Imma lokal tajjeb. Hija sorpriża kbira.
Ma ma konniex nistenniha. Jiena kont ngħid li aħna pereżempju minn 25 sa 40. Imma l-ispen it's il-ġenerazzjonijiet ehm, huma tiskanta hemm varjazzjoni kbira ta' ġenerazzjonijiet li jiffollowjaw din il-mużika. Intom il-main inspiration tagħna. Il-fans tagħhom ma jgħidulhomx bħala fans, jgħidulhom bħala ħbib u dik xi ħaġa li tnaqqas dak id-distak bejn intom li qegħdin hemm

Meta tik, meta dik taħdem, you have a connection with the song, u dik is-song tfakkrek f'xi ħaġa f'ħajtek li ħa tibqa' tiftakar għal dejjem. It's all about love, it's all about faith, it's all about dreams, we feel the same.
L-emozzjoni hija parti integrali mill-karattru tiegħu. Eh, issa l-emozzjoni jista' jesprimiha f'diska. You're my Neverland. You're my Neverland. They write good music, they write good lyrics, they they they project, they touch the people. It's all about you. u hemmhekk naħseb huwa il-parti spiritwali ta' Ivan. Ivan kien jaħdem ma' Norman Hamilton. Ta' Ivan kultant għax kien ikollu l-mużika tant tal-qalbu kont narah illi forsi jibda jikteb xi ħaġa ngħidlu Van, ħalliha d-dar din. Jiena, pereżempju, għandi problema kbira nikteb a happy song. Meta nibda niftakar f'affarijiet li għaddejt minnhom, li ġeneralment huma affarijiet ta' dbejjaq, tiġi l-muża li nikteb dawn il-ballads.
Il-lirika Hija hija ħajja ta' kuljum, hija ħajja ta' kuljum tal-membri tal-band, hija ħajja ta' kuljum li tara eh, fit-triq, hija ħajja ta' kuljum li tara l-isla, hija ħajja ta' kuljum li tara l-belt.
Hawn naraw lil Wintermut jippreżentaw l-album Argento lil President ta' Malta George Abela. Il-kanzunetti ta' dan l-album inkitbu mill-grupp kollu. Wara l-kunċert li kienu għamlu fil-Valletta Waterfront. Bdejna ehm, kunċert is li għaddiet tliet ġimgħat wara dak morna songwriting għall-album. Bdejna rekordjaw il-proċess tal-album, bdejna naħdmu fuq dal-kunċert. Ġifieri kienet ngħidlek sena gazza. F'Arġento eh, għamlu xi xhur l-istudio. Għamlu xi xhur litteralment l-istudjow ġurnata sħiħa, ġifieri għamlu xarej sħaħ, tliet xhur sħaħ. Dħalna ġo farmhouse, fajna hemmhekk relax, kuljum nitefgħu filgħaxijiet hemm u bdejna nikbu d-diski. Ġast kemm nfajru bl-addoċċ u għax joħroġ nirrikordjaw ħafna ħafna ħafna memorja u mbagħad naqbduhom u morna l-istudjow. The album was made in a different way this time, coz we basically lived in the studio for a long time. Kenna ċans li morru ġol studio u nejxu hemmhekk dik kienet xi ħaġa li qatt ma Melvin ukoll ħobb jikteb il-mużika, imbasta jkun waħdu. Ġili jgħiduh momenti, jingħalaq, x'qas inkellmu jiena xejn, jixel ix-xema. Eħe, joqgħod għall-kwiet u joqgħod waħdu. Għal Melvin, il-kitara qisha membru tal-familja. Il-music hija parti minn ħajtu, ma joqgħodx mingħajr music f'ħajtu. Għandu l-kamra tiegħu mill-kitarri, il-music, iżom kollox ġo fija. Għandu difett Jinsa ħafna, jinsa ħafna l-affarijiet warajh. Jiena fil-fatt dejjem mel ġibtu hekk, ġibtu hekk, ġibtu dejjem. Ehm, u naqa' traskurat. Minu l-iktar dixxiplinat? Jiena. Affarijiet materjali u li jinsa, mhux affarijiet li għandhom xaqsm xogħol għax huwa vera responsabbli għandu xaqsm music. Materjali pereżempju mobile, ehm, wallet, nuċċali tax-xemx, dawk it-tip affarijiet. Beverly Cutajar hija l-aktar minn 11-il sena backing vocal ta' Wintermood. Għalija kienet xi ħaġa kbira ħafna li dħalt mal-Wintermood. Niftakar li Ivan kien rani f'xi programm tat-television Kienu ġew jagħmlu feature fuq band li kont inkanta magħha qabel. U kien kien saqsini fej konna fej kont itqajt mew jekk kien kunx interessata li nkun backing vocalist tal-darba. U wara li spiċċa dal-gig kien qalli Issa inti permanenti magħna u dan kien kważi ħdax-il sena ilu. Jiena ma nkunx f'kull rehearsal, ġeneralment jisu xar xarej qabel xi konsert nibda nkun regolari li spiss hemmhekk. F'Wintermoods kulħadd għandu kontribut differenti tiegħu. Iżda kif iqisu lil xulxin il-Wintermutes? Noħorġu dak li għandna f'qalbna u aħna familja qabel aħna band, dak huwa s-sigriet. Aħna aħna familja, more than a band, we're very very close. Eh, Namlu ħafna affarijiet flimkien, noħorġu, mmorru nsifru, weekend breaks. Mhux qed ngħidlek ma jkunx hemm ġlied di bħal kull familja. Kultant eh, għamin jinqala xi waħda eh, dak titlalu, dak titlalu, ma bħal aħwa, I mean, Jiġġieldu llum għada jkunu qegħdin jitgħannqu jerġgħu hemm min di tiġri kullimkien. Ġieli ma qablux bejniethom. Bħalma ġieli ma qabilx magħhom id-DJ Joe Tanti. Meta ġew intermoods ma' Evan, kien jiġi b'materjal peress li konna ħbieb. Jinu, kien għajlu ġew, jisimaw, konna għajlu, nisimaw għajlu xej. Awaj, ġew, xej. qatt fadal. Niftakar fi żmien sera għadni sal-lum ma nniżiliex dik id-diska. U kien jgħid li imma il-crowd iridu Well, this is a journey we all must take and each must go alone. Valur mużikali għalija jien Ġew tanti jiġifieri. Qed nitkellem f'ismi ma fija xejn valur mużikali, sera. Meta ħareġ l-ewwel album, meta ħareġ l-ewwel album Ġemejka u hekk għad għaw iju. Għaw bdejna naħdmu. Morning Ale. Meta ġib Morning Ale għal isma dan. Rema s-CD fuq il-mejda u tala għal-barra, għalli ek ma jġbokx damu s-san kelma kizir. Ivan. U jien, perċi ġibt ximbarat soħra, għax kont antipatku għek jien, u smajtu, u kienet l-ewwel darba l-istorja ta' 25 sena radio, Ma nidejjaqx nfakkar ilu. Fejn fi programm wieħed daqqej tliet diski minn l-istess album. Wintermus ġieli anke użaw il-mużika tagħhom għal għan filantropiku. Konna rċivejna email eh, fejn qalu li l-AAA kienu se jgħalqu peress li ma kellhomx biżejjed flus biex iħallsu l-kontijiet tad-dawl jew tal-ilma dak iż-żmien. Konna ħaresna li xulxin għandna tajt nippruvaw nagħmlu xi ħaġa, nippruvaw intellgħu xi ħaġa u naraw nistgħu xnejnuhom. Il-climax tiegħu kienet konna tellajna kunċert eh, bil-parteċipazzjoni ta' mużiċisti oħra Maltin. Eh, u konna ġbarna true donations via SMS primarjament eh, fuq l-14.000 lira Maltin. L-aħħar membru li daħal fuq Intermoods huwa drummer Carl Fennec Karl Targent, Karl, li ġismu meta tkun għalaq xi ħaġa, jerġa' jibdiha mill-bidu, dik l-unika problema. Kif ngħidu ara dik ħassirek, min jaf kieku qed tifhem, jiġifieri kull. Integra ħafna mal-band, jiġifieri mhux ma tgħidx għax ilu sena biss ħassar, għax il-band ovvjament ilha 25 years u hu l-aħħar membru li daħal. Bħala tifel, Karl ma tantx jidher li kien imqareb. għax kien abbati. Hawn narawh mal-Papa Ġwann Pawlu t-Tieni waqt iż-żjara f'Malta tal-1990.
Karl minnu l-karattru tiegħu mużikali ħafna, jiġifieri minn dejjem iħobb il-mużika. Meta beda jikber, il-Mami kienet bagħtitu skola tal-mużika u dak iż-żmien Kien beda jitgħallem id-drums, tgħidlix għalfejn, jiġifieri jogħġbu d-drums, dak iż-żmien kienu jitgħallmu l-pjanu, l-kitarra u hekk, tgħallem id-drums. Kien beda idoqq bħala drummer meta kellu 15. Kien f'xi faqda tal-knisja u kienu jagħmlu, kienu bdew jagħmlu Christ Baths. Aħna noqogħdu tal-ibraċċ U kien ħarġet mill-parroċċa ta' tal-ibraċ iż-żgħażagħ tal-parroċċa kienu għamlu dal-kunċert. Iżda meta Karl kien iżgħar kienu joqogħdu fħal qormi. Jew issibu għand tal-ħobs jagħmel il-ħobs, jew issibu għand ġo xi razzett, jew toħroġ barra tara ħaddej fuq xi żiemel. Karl għandu nannuh magħruf, speċjalment fin-negozju tal-lukandi. Nannu Tumas Fenek Jafu ħafna nies. Karl ukoll qabad karriera fil-lukandi. Naturalment mar l-ITS, wara l-ITS mar ġo Hotel School l-Iżvizzera u gradwa minn hemmhekk. Naħseb li Karl inaqqat mal-Wintermut kienet ħolma liħ. It was I think a dream come true. U dal-waqta tal-ħolma oħra ta' Karl. Karl ħa jiżżewweġ f'Marzu li ġej. Naħseb jibqa' jdoq Karl għax il-mużika qiegħda fih. Karl easy xalatu kull fejn imur idaħħaq. Ġifieri iqajmu post. Imma kien hemm żmien li għal Karl Xejn ma kien tad-daħk.
Meta jippraktizja magħhom bdew jippraparaw għal kunċert li kellu jsir fuq il-Fosos. Imbagħad f'Diċembru ta' wara ġie nieqes il-Papa tagħna. Xokk kien għalina, speċjalment għalih li għadu irid jagħmel ħajtu. Ħabat tajjeb li Karl kien parti mill-Winter Moods f'dal-mument, għax seta' jdur fuq nies maturi u naħseb l-iktar mument li sabhom kien f'dak iż-żmien. Kif eżatt jispiċċa l-kunċert ċempilli. Konna sejrin qas għadna ħriġna mill-fosos u għatlu għalija waħda sa ħdejna u kif rani beda jibki qalli Il-pak immi ħassu irnexxa, il-pak immi għajda l-pa ġalni namila jaħasra ġifiri li għamila għalih hekk. Naħseb kien emozjonat ħafna.
Fl-istess żmien, anke Joseph li jdoq il-bejz jgħaddi mill-istess esperjenza.
Mititlu ommu. Kien viċin ħafna l-kunċert eħe. Eh. Fil-fatt darba minnhom baqa' ġej l-isptar bil-makeup kollox. Joseph għandu vera karattru b'saħħtu, eh? Ħafna. Għax biex tkun għaddej minn dak kollu u tibqa' għaddej. Għal missier Karl u għal omm Joseph tinkiteb diska.

Kanzunetta miss you u Kull darba li nismaħħa nikbi.
Meta jibda jkantifan bat nikbi qed ngħidlek, bis-serjetà bat nikbi.
Il-kantant ta' Wintermood, Ivan Grek, ukoll tilef il-lommu. Tilef il-ommu Doris meta hu kien għadu żagħżugħ. Dak iż-żmien flimkien ma' raġel tiegħi Norman konna nagħmlu ħanis miżżewġin dak iż-żmien. Konna qegħdin nagħmlu sibtijiet flimkien u t-television u speċi ċemplu r-raġel li l-mama tiegħi kienet mietet wara li qed nagħmel programm jiena. Iżda dwar dan nitkellmu aktar tard. Nitkellmu wkoll dwar is-suċċess ta' Wintermoods bid-diska Marigold. U postijiet u okkażjonijiet differenti fejn indaqqi. Iżda qabel niefqu, il-mużika ta' Winter Mood spiċċat ukoll fil-films. Il-kanzunetta Adrenaline hija s-soundtrack tal-film The Lost Treasure of Knights Templar, film Daniż li ħareġ fis-sena 2008. U mużika tal-Winter Mood intużat ukoll f'Heroes in the Sky, Dokumentarju dwar Malta fil-gwerra. Qabel nifqu, naqtgħu wkoll kurżità. X'qal Norman Hamilton l-ewwel darba li ra lil Josette oħt Ivan Grech? Josette kellha tnax-il sena u kienet qed tieħu sehem ġo festival. Niżlet, kellmet lil ommha, il-mamma tagħha qaltilha, Hawn hu Norman, tisma' l-programmi tiegħu inti, għattilha ħaj, ok? Hello. Baqgħet sejra l-affarijiet tagħha. Bagħad għattilha Doris, Dit-tifla la tikber niżżewwiġha. Dana kellha tnax-il sena. Żżewġitni meta kellha 29.
Il-bijografija tal-Winter Moods tkompli dalwaqt. Il-kantant ta' Winter Moods, Ivan Grech, mill-Isla.
Aħna konna sitt aħwa, oħti, sena u nofs ikbar minni jiena, u warajja kien hemm diġà tliet subien, kollha war xulxin. U meta il-mama kien se jkollha tarbi oħra, ovvjament, Speċjalment jiena w'oħti xtaqna li t-tarbija li jmiss tkun tifla wara tliet subien. Imma ġiet tifel. Kien tifel pjuttost fuq tiegħu, imqareb, ehm, imqareb imma jagħmillek xi ħaġa u ma jinkixifx li hu. Aħna familja kollha nħobbu il-mużika. U tiskanta kulħadd iħobb mużika ta' ġeneru differenti. Jiena kont inkanta mindu kelli sitt snin. L-Isla peress fejn konna nqogħdu aħna kien hemm is-sede tal-Azzjoni Kattolika u ħafna mill-kantanti ħarġu minn hemmhekk jiġifieri u kien ikanta kull sena f'dan il-festival. Għandu għandu vuċi li hija għalkemm hi monotone, it's a rock Ear Friendly Distinctive voice um, which I think is, is part of his success.
Ivan huwa rasu ibsa. Ħafna. U determinat. Ħafna. Ehm, imma dak huwa parti milli Għenu jikseb suċċess f'ħajtu. Ivan għamel żmien joqgħod fid-dar ta' Norman u Joseph Hamilton. Ġi għal għal ġimgħa biex ngħidlek u spiċċa illi għex magħna ftit aktar minn 13-il sena. U ġifieri għalhekk għatlek fil-bidu illi ċerta mużika nafa titwielet. Jiena mill-Isla. Ġifieri l-Livan u l-Winter Moods naf bihom minn meta kont għadni żgħira. Imma ma kontx nafu l-Livan dak iż-żmien. Jiena ntqajt essaċ ma' Ivan meta Wintermus kien għadhom kif ħarġu Morning Gale. Kont mort kunċert tagħhom. U wara l-kunċert bdejt bdejt nitkellem ma' Ivan. Minar minar ma naf, I mean minn dakinhar, eh, bdejt nidħol ftit ftit u nejn nejn il-Ivan għax dak iż-żmien Ivan kien ovvjament jimmanġja l-bandu. L-unika argumenti li kolli mal-mara jena, this is true, L-unika argumenti li jkolli ma' u argumenti kbar ma jkunu. Ara, f'ħajja normali, ngħid hija m'hemmx itwaqqa tazza forsi naqbad najja ta' forsi ġara xi ħaġa għal argument li imma meta niġu fuq il-band ikonna gwerer. Tħobb il-Livan, hija miżżewġa l-Livan, però tħobb il-Wintermoods, U nistgħu ngħidu li hemm iż-żewġa Wintermoods kollha fix-xogħol tagħha. Ħafna jistaqsu għala l-Wintermoods qatt ma daħlu għal Eurovision. Jgħidilna għaliex Ivan. Hemm other ways li speċjalment jistgħu jgħinu l-kultura Maltija anki tal-bands. Però ma nżarmax kasser biex nagħmel ieħor għax dawk tal-Eurovision huma kantanti kollegi tagħna. U jekk dak huwa l-outlet u l-isfog tagħhom u l-way li juru lilhom infushom. mal-Ewropa, laqqas noħlom li mmissu, dak nawguralhom u dejjem wara ġew biex narah jien, u pjaċir dejjem meta Malta tiġi quddiem, però sar ġok. I mean, tista' timmaġina jiena immur Marigold li hija diska deep u belli tajba u nikkompeti ma' ma'
Lura f'żgħożitu ta' sittax-il sena Ivan imur jgħix l-Awstralja. Minn dak il-bogħod kollu tasallu aħbar kerha minn Malta.
Sfortunatament, meta kien qiegħed l-Awstralja, il-mama tiegħi mietet. Ġifieri, ħija ma laħaqhiex. U meta ċemplulu l-mitet il-mamà, kien qiegħed l-Awstralja, ġifieri nista' qas nista' nimmaġina x-xena meta qalulu li mietet il-mami u dan irid jiġi minn dak il-bogħod kollu jerġa' jerġa' lura biex jiġi jerġa' Malta. Il-mama kellha 53 sena. Kienet xi ħaġa ġifieri ma konniex qed nistennewha, ovvjament.
Doris Grech kienet mara sempliċi, mara ta' stamina kbira, mara li kienet tagħmel Minn kollox għall-avanz tat-tfal tagħha, sitta, rabbiethom, rat li ma kien jonqoshom xejn. Daqqa kbira li li qatt mhu se jirkupra minnha. Kienet tfisser ħafna li kienet tissapportjah fil-ħolm tiegħu. Fil-fatt ħafna mis-songs ta' Ivan kieku ma ġratx disgrazzja biex ngħidlek, Qatt ma kienu joħorġu mill-ġewwieni tiegħu. Għal ommu.
Ivan jikteb kanzunetta. Marigold.
Meta kiteb Marigold, konna qegħdin id-dar kont hemm jien. Ivan kultant jingħalaq fil-kamra fejn għandu l-keyboards u ma tarax ġurnata sħiħa ġifiri, la joħroġ biex jikol, la joħroġ biex jixrob jina la emmek ġurnata sħiħa. Dil ġurnata partikolari kien qiegħed hemm f'nofs sanar ta' filgħodu Ġi għalli għalli jisma di. U semmali, semmali l-mużika li jim l-ewwel laqtitni. Kien għadu kif għamel xi sigħat jara ritratti antiki tal-mami tiegħu, tiegħu mal-mami tiegħu.
In-nies jagħmluha tagħhom U materjali kemm għandhom żmien in-nies? Ikun hemm anki nies li li jixxejjew il-problemi tagħhom miegħi u magħna. Ġifieri it's that daqshekk hija hija deep. Marigold hija diska tant emozzjonali u mbagħad min-naħa l-oħra għandek it-Teatru Grandjuż tal-Manuel li huwa l-eqdem teatru fl-Ewropa u qed tieħu mużika moderna, mużika rock f'dan il-post li huwa daqshekk ċelebri.

Tieħu sehem ukoll Josette, oħt Ivan. Kienet f'waqtha li jiena nkun fil-video nirrappreżenta l-mamma, apparti li jiena wkoll jgħidu li nixbaħha ħafna l-mamma tiegħi. Doris kienet meta mietet propju Josette illum il-ġurnata.
Marigold titkanta wkoll fil-funeral tad-deputat Karl Kirkop. Fl-imqabba titkanta wkoll mal-banda u ma' Tanisha. Ma' Ivan, Marigold titkanta wkoll minn Joseph Calleja. U saħansitra mill-kantant Taljan Claudio Baglioni. Minn barra ma' Claudio Baglioni,

Band Maltija li tagħmel kunċerti kbar. Band Maltija li tiġbor folol kbar. Il-Winter Mood.
Winter Moods. Traduzzjoni bil-Malti tiġi burdati tax-xitwa. Naħseb li huma burdati għall-istaġuni kollha.
Xi ħaġa li ħarġet mill-Isla u tiqpa' sinonimo naħseb mal-Isla. Jien nara storja ta' suċċess kbir. Kieku ħa nibda banda illum, naħseb l-ispirazzjoni tiegħi għandha tkun il-Winter Moods.
Winter Moods are